Mbuya mono omogusii ominto naende ase kwabete ase okong'a ribaga rinde ri'abene ria kabere egere nkoretera omoroberi oyo bwao bwanchete ogocha kera ewiki, gose kera ehiki okorokwa omoroberi oo bw'obosemia n'omogambi o mbiro. Ninche oyomino omogambi o mbiro. Rero igo twabugwa tokwanere, abagaaka baria bare obisi, abang'ina baria bare obisi, ebijana biria bire obisi, gose abaiseke baria bare obisi baria ikire obisi ende yonsi, eyita ebe eye ey'eserekari, gose ebe ey'omonto boronge, eyetari ey'eserekari, baria omogusii omino ekero achire obisi. akonyorire naye ororo, kwamanya korwa ororo gwachaka konoga ebisongo, ekenyamorero, kiaememono, gose egeswaeri ogokwana keria kia Tanzania, ng'a egere omonto oyomino tamanya. Igo nki nabuga nkwanere rero? Aye buna omogusii, emoko, endamwamu, koria ogw'ekong'e koriania okwemokereri igoro mono ng'a aye noyo ekegusii tomanyeti. Aya namamocho amanene mono. Igo ki ngenderete gokwana? Rero omoroberio oyo igo okoretwe nainwe na Agnes Kagure Foundation. Eye nefoundation egokonya abasubati, egokonya ebijana gose abana abake baria bare ense y'emiaka arobaine na igoro y'emiaka ikomi netano etato. Yabareta amo egere bakore amagenderero ase enchera ende yonsi. Nabo either akobaretera abanto mwasomigwa ng'aki mogokora obotugi, Ng'aki mogokora ebiasara, eyio nero Agnes Kagure Foundation etenerete. Igo omoroberi oyo rero nere okanyotererete, ogarire obaikeire. Ng'ira nase omoroberi twabwate orero ring'ana rimwamu ndiri ng'a ogwekong'ia abanto bagwekong'ia chiobisi. Omogusi omino otarire obisigete, okonyorire nore nomogusi ore, kwaigure nombati akorokwa, kwaigure omochama akorokwa, kwaigure enyomba ende gose nka ritika abache omino akorokwa. Inki otagokwanera ekegusii buna ebisaku binde gocha ng'a ki? Momanyi ngoikire aa ee, ng'aki gwataete? Igo nkorigia obisigete, kei, obisigete eyio, kira oikaransa buna oikaransete igo. Oimokie esimi eria, otatumeka nonya empesa n'ebinto bia serekari, mali ya serekari mogosenyenta, oimokie esimi eria, oakere onye omonto oyo kare omoke asore, moakere, mosamonie obisi yao, motebie omwana oyo akorokwa nyarebe nyarebe, omochandani oria onyigoete abwate ore iga na iga na iga, mokonye. Ng'aki nkorora buna matiang'i ere ogoika nonya nase are, okwane ekegusii rioka gochika abwe, egekobatiga kebe, egekogerwa inwe ore omonto otaimoete ng'aki seino nseino, Oyomino noyomino amanye ng'a namarito goetania amache, na nse y'abande nkene magesabire, mambia tokomanya egekoba. Bono aye buna omogusii, nki okoriera egesongo? Nki okoriera egeswaheli? Keime mono okonogera chimioro ime, ng'a egere omonto omino tamanya ng'a aye nomogusii. Kwamanya korwa oro kwamanya konyora ng'a kero kende gwachire obisi igoro omotambe goichi igoro mono, omonto omanya korwa oro bwebori ng'a ki, omokamba rero taiyo okarega, omomansai rero taiyo okarega, yaani omonto okobwekania ebinsaku binde naye kore omogusii. Igo inki nare kogosaba rero? Gaki ankio gekonyarekana ng'a omogusii omino ochire obe esiaga asore, mokonye ase okonyara. Genda, moake resimi, gose moborie ng'aki ng'aki twagoataka ngokonye. Omonto agotebi ng'aki yaya, igo nache antaete go- gokora gento gete na gento gete, omotebi, abwo tokonyara, genda etuko gete. Yaya egasi nere yatangasetwa iga iga, Nero nache goapply, ontete o ande oapply, obeke isiti gete, obeke gento gete na gento gete, egere ontomere gocha iga iga, nkobwaterie egasi eye. Tokonyane buna abagusii, tobwekane ebisaku binde. Igo nki nagani gokana obonche boria, endamwamu eria ng'aki, ngocha gokonya nyarebe, ngocha kobua are seito, ngocha gokonya nyarebe, ekenyoro kiabo giachire koimoka. Abagusii intwe nebiundi, igo bagoteba ng'aki, intwe nebitinginyi ebing'ani ng'a birigie ebiundi biagache, Embura egotwa bisoe mwabo. Bono ng'aki rende totatwara rende nonya empati yaito ere enene mono? Morache motebe ng'a ntoche tonyoni, gose tochie gopagaini nebisaku binde, bitoe oboraisi gose obopresident. Ntokorakora rende ebinto ebi ebike ebike, noroche ntori koriera nchoki morero? Noroche Solicitor General ning'o? Noroche President ya mahakama ning'o? Noroche omonene bw'abasigari ning'o? Igo ebinto ebi mwaroche chionsi Omwalimu tabichi nki akorete ense engima, mwaroche Omwana o biiri moino iga agaminyogete. Toratware aring'enchete okweroseria erieta iga mambia ntokoba abanto. Igo obochinga boria oboke-oboke tobwate chiobisi goeta, tiga tochie totige. Ogosangi ribaga riatangasirwe igo iga, rire ribaga rigiya kabisa, abanto baapuraire mia mbiri, omogusi omino nabo batano batang'aine motu, mwamanya goteba ng'a yaya twaichoire abagusi iga iga. Kwamanya kwaye gwe chibesa, moina aria rihaki, kwamanya kure okwarete gesaku kende, giacha kona goichora iga. Na mbuya ekero okwegung'a sense motion yasoire, kwamochaka gotoa oromeme kw'abakongo ko korangeria chipresi, ng'a otaete bono gokwana togo toimoke buna egesaku ng'aki, ng'a omonto oito okunirwe. Yaya! Omogambi, gose omong'ina, asore, tafadhali omogusii na omi oyomino, na oyomino. ng'a aka nagaito ntogweitera, ng'a beka omotangi kwa komogati arorere. Eki nakio nare gosaba ng'a ki aye buna omogusii ore asore ase kwabeta korogoro baka amaate, karamanya ng'a omogusii omino gaika ng'aki okomobua, ng'aki okomotata ng'aki, yaani ng'a nonye nekero kwa okanyora ne echae okonywa, akwanire ekegusii gose atarakwane ekegusii okomoboria ng'a aya ning'o, bwera esa rende ase egesongo ng'a ki, inche nkoroku. Momanye oyomatara seito nyatieko. Immediately kwarangeirie your juniors baretire ekerasi iga iga omwana oyomino kwamobekeire echae na atanyore egento ekio are gocha konyora iga akomanya ng'a baminto abagusii baito na intwe twaonchoreirie. Nyora obuya aria ekero nkoragenda gose nkogenda gochia Mombasa aria gose nachie Kisumu moino aa gose Nakuru gose ande Ekerembe ebisaku ebi nde bigocha ekero omonto achire ase toko ake. Riria buna akwana omonwe oria iga, ochenchiri, kwamanya gotigara iga igo oang'eti, okumeti ng'aki bono oyo gotwarenge nere, oria negesongo akwane ekero anyora ng'a noyo ase obo, nki achenchiri ochaka gokwana omonwe oria, ototiga iga iga buna twarenge iga. Mbari kuumana, rakini aye otagete goteba ng'aki ng'a abanto abamaete bakoigwa bobe ekero bakoigwa togokwana omonwe oyoito. Omonwe oino nomonwe oino. Naki ekero nonya mbagoprofesa nkoigwa tiong'o, bagoetana na chikoleji roundi goeta, mpaka chiunivasiti bagoteba ng'aki, Somia abana omonwa oria oino, omonwa oria oino abana ba kerasi eyemo ibere mpaka isato, tiga basome. Eng'encho eria twagasomirie ng'a oino aragiire ogocha nenyanga ekorora igoro, eye nenyanga eyaragiira, ebinto ebi ng'a ebiachiete. Gundisa omwana ekegusii, naye gokogenda ase abagusii bamino bare, netoka nobisi, netoka nase obwate abamura akasegete, kwanera omwana oyomino ekegusii, natanyore egasi eye, iga akoruga iga akamaete ng'a ki, omwana oyominto nang'a nambwata buya ekero naika obisi yaye, gose ekero naika ase abana baminto barenge, mbuya nabwatwe. Naye ntumbuya gotwara omonto oito motuga aaria ore omonene kobua ebisaku binde. Gesaku kende ngegogwancha mono goetania omonto omino omogambi. Eki naki nagane ngotebi ng'aki, Amanyinga namarito goetani amache. Lakini rende egento keria bagoteba ng'a nepotism, tribalism, ase egesongo keroki tobasa gogetwara ng'a ase engencho are omogusi omino. Lakini mbuya kwogata omonto omino gaikire, mokwanere ekegusibore onge, motebi ng'aki, Marita ngwaikire igaa? Ee. Ng'ai kwaro narwasegete? Uhmm. Ng'aki ngogokonya? Gaki igo nachire iga iga gombwate obokong'u bore iga na iga na iga na iga, mwakwana ekegusii amarieta naro omonto atanyare koeresa buya egesongo. Egere naye bono ase enchera esemi eyio obwate kwamanya komanya ng'a nkobata agaa nkobata agaa, omonto oyo ominto okonyekire. Ayio naro nabwate ase rituko ria rero, nkobatebie ng'a omoroberi oyo rero gorenge sponsored na Agnes Kagure Foundation, omong'ina okonyire abanto abange sana Nairobi ase eng'encho yokoreta ebise aba ebijana amo na abang'ina amo na kobaa ebinto bagokora egekogera obogima teri necessarily ng'a orikwe egasi ofisi.